Ngakũnyita ũgeni mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ mũthenya wa Wednesday, mũthenya ũrĩa tũkaga haha nĩgetha tũirigĩre wendo thĩinĩ wa tabarĩra ya rũirigo rwa wendo. twakorwo tũkĩgacĩrithia maũndũ megiĩ wendo thĩinĩ wa mũciĩ thĩinĩ wa society na tũkaingĩra nginya kũrĩa kanitha-inĩ nĩgetha tũkahanda mĩtũrĩre ya andũ matiganĩte wega na nĩgetha andũ mendana ngai witũ e matu-inĩ agatuĩka nĩ arakena mũno makĩria nake agatuĩkĩrĩria irathimo ciake na tũgakorwo tũkĩamũkĩra maũndũ ma gũkorwo atĩ andũ nĩ maraikarania mena thayũ na andũ matirakorwo na ngũĩ ona hanini, nĩ tondũ kũrĩa kũrĩ thayũ, ona andũ mangĩrĩa kenyũ ka mboco kana menyũrane gakima kanini, andũ acio maikaraga makenete. Nayo Bibilia ĩkiugaga atĩ nĩ ũhoro wĩ gĩkeno atĩa, andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte, na magakorwo magĩikara macokanĩrĩire wega. Ũiguano ũcio nĩ ũkenagia Ngai witũ e matu-inĩ, na nĩkĩo tũkũrehagĩra tabarĩra ĩno ya rũirigo rwa wendo nĩgetha tũgakorwo tũgĩthondeka kũrĩa kũragĩa mageca na tũkarũnga kũrĩa mageca mangĩingĩrĩra. Oho nĩ hakoragwo na ũhoro ũcio wa gũkorwo atĩ kwĩ mũndũ wendete kwendwo na ndarĩ ona mũndũ wa kũmwenda. O haha waria, weyaria na weitũrũra nĩ ũthiaga ũguo ũgacemania na rũbaru rwaku na maũndũ maku magagĩkorwo magĩikara ũrĩa kwagĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ Wednesday ya mbere ya mweri ũyũ wa kanana niĩ ngakorwo ngĩkwendithĩria ũhoro wa gũkorwo wĩna thayũ mũingĩ na ũhoro wa kwenda mwendwa waku makĩria na ũhoro wa gũikũrũkia wendo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ ũngĩrora kuma harĩa Ngai witũ agũtirithĩtie mwaka ũcio na haha gũkinyithĩtie nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna wendo mũingĩ nĩgetha ũhote kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ wendanĩte na wendetwo na mũthenya wa ũmũthĩ

Korwo ũkĩnjarĩria kũu mwena wa Facebook thĩinĩ wa page ya Wega TV, ũka like na ũga share, na ningĩ ũgakorwo ũkĩreka tũkinyĩre andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka. Ona ningĩ page inĩ ya Wakaronji JC na account inĩ ya Wakaronji, kũu guothe nĩ ngũkorwo ngĩkuona nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria. Na hau screen inĩ yaku hena namba ĩrathiĩ hau ũguo, onayo no ũnyandĩkĩre sms ũnjĩre ũramũkĩra tabarĩra ĩno ya Rũrigo rwa Wendo. ũhana atĩa kana ĩtariĩ atĩa niĩ ngetwo monika wa karonji ndereba yaku ya wendo na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũharĩrĩirie atarani arĩa kĩrĩ nao thĩinĩ wa studio na ngwenda makorwo magĩkũgeithia nĩgetha tũcoke kwĩre tũraingĩra thĩinĩ wa ndereti ĩrĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkwambĩrĩria mwena ũrĩa nĩgetha korwo ũkĩgeithia mwĩroreri ũmwĩre marĩtwa maku na nĩgetha tũcoke tũkĩingĩre thĩinĩ wa ndereti Oh. karibu sana thank you so much mwĩrori nĩ ndakũgeithia nĩ ndoka o rĩngĩ hamarĩtwa nĩ dennis kana ri dennis wa mũrĩithi na nĩ ndoka nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ matiganĩte megiĩ mũtũrĩre kĩguo wĩ hau geria gũtag mũndũ ũngĩ na ũgerie gwĩtana nĩgetha tũingĩhe tũthikĩrĩrie tũtuĩke a gũcanũrana karibuni sana Good. Yeah. Twĩ na madam ũngĩ haha ũguo nake akorwo agĩtũgeithia na ũkorwo ũkĩra mwĩroreri marĩtwa maku eh, nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ ũguo tũthiĩ Thank you. Njĩtagwo Faith Nduta wa Kĩmani, ngacokia ngatho nĩwe mwĩroreri witũ, gũtũhe kahinda, gũtũhe matũ maku, ona gũtũthikĩrĩria. Tiga nĩwe tũtingĩhota kũruta wĩra ũyũ, nĩkĩo nĩ tũrĩ na ngatho,

Na Ngai witũ agĩkorũo agĩkena nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩrenda tũkorũo tũkĩarĩrĩria ndeto ĩkoretwo ĩna kĩeha mũno ĩgiĩ mwana wa kahĩĩ. Mwana wa kahĩĩ nĩ kũrĩ handũ akinyaga akaga rĩngĩ mũndũ wa kũmũrũmbũiya, akaga gũcũthĩrĩrio. Twarora maũndũ marĩa marekwo mũno thikũ ici, okorũo nĩ maũndũ ma LGBTQ, nĩ tũrakorũo tũkĩona mwana wa kahĩĩ akĩingĩra thĩinĩ mũno na njĩra nene. Na tuoka nĩ maũndũ ma ndawa cia kũrebia, tũgakora mwana wa kahĩĩ arĩ kũu. Tuoka nĩ kĩhiko-inĩ tũgakora boy child nĩ ũrakorwo akĩũragwo na njĩra nene mũno na tũgakorwo tũkĩamũkĩra mbu nyingĩ kuma matũra matiganĩte na nĩkĩo ndĩnatara nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthaitĩre mwana wa kahĩ kuma harĩa aciarwo na tondũ ndĩnatara nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩo magũkorwo magĩtũtarĩria nĩ mathĩna marĩkũ maya boy child ageragĩra na tũngĩmacobu atĩa nĩgetha mwana ũyũ wa kahĩ akũre nake eigue onake nĩ mwende thĩinĩ wa society na nĩ mwende thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ona handũ hothe thĩ ya rũma atĩ nĩ araiguĩka na agakũra ena uhuru ũrĩa wagĩrĩire na agakorwo ena thayũ tene ici tũgĩũka harĩ we Okay. we wĩ mwana wa kahĩĩ Eh. Eh, na nĩ njũĩ onawe nĩ ũrakĩmenya mathĩna marĩa ũkĩgereire Eh. na tũkwambĩrĩria harĩ we eh, kuma harĩa kahĩĩ gaciarwo Aha. Eh, nĩ ũrona kahĩĩ ta karũmbũyagio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩrĩa goka thĩinĩ wa thĩ ĩno kuma harä a gaciarwo harä kuonga kå rerwo na kä å guo nä wonaga mwana wa kahä tarå mbå yagä na njä ra ä rä a yagä rä ire Eh, gĩcoki kĩo kĩ mwana wa kahĩĩ kuma gũciarwo gwake aciaragwo eta mwana wa kawaida ta mwana wa kairĩtu na akarerwo wega akarerwo e kana ga kahĩĩ nä guo no thĩna wa kahĩĩ wambagĩrĩria harĩ o kwambia kũigua atĩrĩ wa kahĩĩ ti wa kairĩtu hau niho thĩna wa boy child wambagia tondũ ambagia gukuo twauga eh, mwana wa kairetu na mwana wa kahi mhm. ciothe ni ciana no the moment tamu ya wa kahi ti wa kairetu kuri umwe wambagia gukuo ta kahiga na uria ungi ta itumbi ihiga ni kuga atiri o haria ri ikio ri no ho ri gwa na haria ri hagwa ri yagire gukorwo rikiumia ndangiumia wa kahi ti wa kairetu koguo ni ukoraga maundu maingi mwana wa kahi arahitukirio eh, mwana wa kairetu ndakoragwo tukĩrio mm. mostly thĩinĩ wa society yes. na nĩ ũkoraga hau niho mwana wa kahĩ ambage gukorwo e mundu uratuika te deserted mm-hmm. ta mundu deserted rĩu mundu ucio e wika thĩinĩ wa muturire mm-hmm. yes muciari nĩ arageria kumuonia me hamwe mm. but in real sense yes. matiri hamwe mwana wa kairĩtu nĩ arakorwo akĩendererwo mũno na njĩra nyingĩ mm-hmm. kumania na gũkũra gwake mm-hmm. kumania na hau e mũnini mm-hmm. maũndũ marĩa mwana wa kahĩa arekanĩrio nĩ maũndũ eh, maũndũ simple tuge maũndũ simple no ũgakora mwena ũyũ ũngĩ mwana wa kairĩtu nĩ arakuo wega nĩ aronio tũmaũndũ tũingĩ nĩ arekĩrwo tũmaũndũ tũingĩ no mwana wa kahĩa agakorwo nĩ araciumwo mũno maũndũ maingĩ marĩa agĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩrwo nĩ maraciumwo nĩ mũno mwana wa kahĩa nĩ endete kwendwo nayo nĩ nĩ kaũndũ karĩa andũ tũtarĩ twetĩkĩra ũrĩa tũrauga mwana wa kairĩtu nĩ endete kwendwo na kũ embracewo ona mwana wa kairĩtu nĩ wa kahĩ nĩendete kwembrĩcwo gwitũ tũmetaga kabĩci mwana wa kabĩci nĩendete gũkorwo akĩonio wendo Eh, nĩ ka- kabĩci kau ko- gakorwo gakĩonio wendo mũingĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa yani gũgaprepare thĩinĩ wa future ĩrĩa ĩroka nĩgetha gatigakũre koya atĩrĩrĩ thĩinĩ wa society rĩrĩ kwĩna mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo akĩendwo Yes. na kwĩna mũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ wagĩrĩirwo gũkorwo akĩendana gũkĩra ũrĩa ũngĩ kĩguo

ngai akĩũmba mũndũrũme aombire mũndũrũme arĩ mũndũ mũmbi Yes. arĩ mũndũ nde- nda- ndarĩ ombe mũndũ ũngĩ wa kerĩ Aca. ithuĩ tũtiarĩ tũke wa karonji Mhm. ngai atuĩte arenda Nĩgetha kũmba twaiguĩre. mũndũrũme ĩĩ arenda kũmba mũndũrũme amũmbĩre indo ciothe cirĩ ekwenda Yeah. akamũmbĩra mĩtĩ akamũmbĩra nyamũ Mhm. nĩgetha aikarage kũu e wiki nĩguo no thutha wa kũmũmbĩra indo icio ciothe rĩ Mhm. akĩona ndanaiganĩra yes ona amũmbĩte ũguo wothe na akamũhe kira kitu nĩguo mũndũ ũcio ndanaiganĩra nĩguo na nĩho atuire itua rĩa kũmba mũtumia. Eh, kairĩtu ĩĩ na rĩu nĩko gaka kairĩtu kairĩtu gokĩire ha kairĩtu gokĩire haha Yes. kairĩtu ona gatiakĩrutirwo rũbaru-inĩ rwa mũndũ rũme Nĩguo. waigua kona ti kũmbwo kombirwo Yeah. karutirwo rũbaru-inĩ rwa mũndũ rũme Eh. koguo mũndũ rũme right from the beginning Mhm. akoragwo atamĩtwo nĩ strong Yes. eh, he is able Mhm. no eke maũndũ o mothe Mhm. koguo ndatindanagĩrĩrwo mũno Mhm. ũrĩa kairĩtu gatindanagĩrĩrwo Nĩguo. na rĩu thutha wa kwaga gũkorwo nĩ aratindanĩrĩrwo rĩ Ehe. agakĩgeria Yes. na njĩra ciake ciothe Nĩguo. nĩgetha arorwo Mhm. kana athikĩrĩrio Nĩguo. lakini bado tondũ ningĩ arorwo mũno endwo mũno Mhm. thikũ ici maretwo nĩ matuĩka mothers boy Mhm. wamemia mwana wa kahĩĩ Mhm. wamwenda mũno wĩ ta mũtumia kana wĩ ta mũciari Yes. atuĩkaga mothers boy Mhm. akariganĩrwo nĩ arĩ responsibilities Mhm. na akaga kũruta wĩra Nĩguo.

kwata gikeno single mothers nĩ ingĩ mũno Mhm. so ũgakoraga mwana wa kahĩ ndarĩ na father figure thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Mhm. that is the biggest challenge Yes. ũgakoraga mwana wa kahĩ Mhm. arorete mamu wao Aha. and o ta ũrĩa mugaga atĩ ta rĩu nyonaga tũgĩ celebrate fathers day mũtumia nĩ araingĩra fathers day Yes. mũtumia valentines day no arenda gũ celebrate Mm. gwoka mothers day kwanza hau maraingĩra- haraingĩra mũno mũno mũno makĩria Ũgakoraga, eh, father figure

Mhm. methods cia gũkũria mwana wa kahĩ Mhm. but the moment mwana wa kahĩ atigĩirwo mũtimia Eh. hau nĩho thĩna wokĩire Mhm. tondũ mũtimia ona akĩgeragia na njĩra ciothe Mhm. mũtimia ndaĩ play rũrũ ya father Mhm. na mother that is the reality Mm. tũtigathiĩ Nĩ tũkĩhenania harĩa tũtika tũti- ti That kũrema is true. atingĩhoteka Eh. ndaĩ play father It's nature. eh, yeah nĩ nature Mhm. tondũ arĩrĩ Mhm. pati ya mũndũ mũrũme thĩinĩ wa mũciĩ Mhm. kũrĩ maũndũ marĩa wonagia mwanake ta rĩu angĩkorwo baba wanyu nĩ amuonagia niĩ nĩ niĩ njagĩrĩirwo kũgũra mũtu nĩ niĩ ndĩrarĩha bills nĩ niĩ Yes. njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩrĩha thukuru mwana wa kahĩ akũraga ũyũ ũguo kĩguo ona agĩũka in future agĩ family yake ndiakoragwo akĩmenya atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩpay the bills niĩ nĩ niĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩ play party fulani no rĩrĩa mwana wa kahĩ ona nyina ona wendo wa nyina onio rĩu nyina nĩwe maũndũ mothe that is the moment uroka ugakora rĩrĩa kahĩ kaumĩra na kau nja rĩ Mhm. goka na gũkũ nja rĩ gatiretha mũirĩtu Aca. Aca. karetha mumamas Ehe. tondũ wa rĩrĩ eh, hena kĩndũ hena Ehe. eh, hena kĩndũ kĩho kĩraga yes ona tũka- tũkĩũka kũmanjudge atĩ nĩ marathiĩ na kũu nja gwetha atimia akũrũ rĩ Mm. kũrĩ na kĩndũ araga Mhm. kũrĩ na Na kĩndũ nĩkĩo araga aracaria. Ĩĩ, tondũ amenyerire wendo wa mũciari wa mũtimia Mhm. kĩguo ona uma kũrĩa nja rĩ oĩ maica ndũngĩikara ũtarĩ kĩ ũtarĩ mũtumia hakuhĩ na ndoĩ wendo wa mũirĩtu oĩ wendo wa mũtumia kĩu kĩrĩa gũteng'erera rĩ nĩ wendo wa mũtumia na ũgakoraga aingĩ makoragwo magĩfind solace hĩndĩ ciothe mũndũ mũrũme angĩgĩa na kangap karĩa ga hau gatagatĩ solace yake kana eh, peace na mũmiugaga peace of mind eh,

Yes. mwana wa kahä ndarä na rå må Nĩ mũteanĩrie. nä må teanä kwa Twĩ ũka harĩ we Faith. Ĩni. Eh, mũtarani witũ mũrĩithi nĩ atwĩra ũhoro wa mwana wa kahĩĩ ũrarerwo nĩ mũtumia mũno nĩ kuona tarĩ ho haroka anake aya makinya harĩa class 8 kana makĩrĩkia form 4 magatuma maũndũ magũtuma njuĩrĩ eh, gwĩkĩra tarĩ kĩra tarĩ karinda nĩ kuona tarĩ gũkobia kuma harĩa harĩa he mũtumia Rĩu o ta ũguo, o ta ũguo ũraigua atĩ kĩrĩa kahĩĩ gacũthĩrĩirie kuma rĩrĩa gaciarirwo rĩ, nĩ wendo. Na wendo gatirona harĩ baba wao, tondũ hatirĩ na baba. Mwana ũyũ a brought up nĩ single mother, hatirĩ na baba. Kũguo arĩonaga mũndũ o ũmwendete, o mũndũ ũramwĩkĩra maũndũ, mũndũ ũramũrũmbũiya mahinda-inĩ marĩ mothe. Ndarenda mũndũ wa, ndarona mũndũ wa kũmwĩra atĩrĩrĩ thiĩ wĩke ũũ. Yes. ta rĩu tene ithuĩ tũkĩrerwo hũthĩre tene tũkĩrerwo rĩ Mhm. kĩhĩ kĩeragwo thiĩ ũgature ng'ombe thiĩ ũkarĩithie ng'ombe na kũu Mhm. kana okorwo nĩ ũtukũ nĩkĩo gĩgũthiĩ kũrora nũ ũcio waringaringa mũrango Mm. nĩkĩo gĩkuma nja Mhm. yani mawĩra marĩa marĩ maritũ rĩ Mhm. kana mawĩra marĩa magĩrĩirwo nĩ kũrutwo nĩ mũndũrũme rĩ Mhm. kĩhĩ kĩonagio maũndũ mau kĩrĩ o kĩnini Yes. gĩgathiĩ gĩkũrĩte ũguo Mhm. tondũ kũrĩ na baba ũrakĩra kũrĩ baba ũrakiumagaria nĩ tũthiĩ nĩ twĩkĩona haha twagĩrĩirwo nĩ kũhũrĩrwo ũũ nĩ mathiĩ mwako-inĩ mũthuri agĩthondeka ngari nĩ arenda kĩhĩĩ kĩu makorwo nakĩo mũno no rĩu thikũ ici rĩ nĩ waigua twĩna single ladies mami nĩwe wĩho mami nĩ ũĩ ti mami- mami ti wa gũthiĩ gũtuĩra ng'ombe mami ti wa gũthiĩ atĩ naigua nĩ kũraugwo mbu akahanyũka gũthiĩ kũrora nũ woiga mbu mami araikara ta mũndũ wĩna guoya kana ta mũndũ wĩkũnjĩte kana ta mũndũ ũhoreire koguo mwa- mwana ũyũ wa kahĩrĩ arakũra akĩonaga o tũũndũ tũrĩa tũhũthũ tũhũthũ tũhũthũ akorwo nĩ ũrĩa mamu wao athondekaga njuĩrĩ akaigua nake no ende gũthondekwo njuĩrĩ ta mamu wao yani maũndũ marĩa arakũra akĩroragĩra akĩonaga rĩ nĩmo arakobia na akona nomo ma kawaida ũndũ hatirĩ na mũndũ wa kũmũgũthũkĩra hatirĩ na mũndũ wa kũmwĩra wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũũ. Rĩu ũndũ ũrĩa tũngĩka kana ingĩhoya korwo no tũhote kana society ĩrĩa twĩ nayo thaa ici korwo no ĩhote mwana wa kahĩĩ acokio mawĩra-inĩ make. Mwana wa kahĩĩ akonio jukumu nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gwĩkaga ũũ, nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũthiaga hana aya mwana wa kahĩĩ wona nĩ arenda kũrama njuĩrĩ tawe ũkamwĩra ũguo gũtiagĩrĩire Yes. wona nĩ arathiĩ gũtũra mindira tawe ũkamwĩra ũguo gũtiagĩrĩire Mhm. wagĩrĩirwo nĩ gũikara ũũ Nĩguo. wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũũ Yes. mwana wa kahĩĩ ndagĩ thikũ icio na ndĩrona ta tũrĩtũngana na mũndũ ũrũme ekĩrĩte skati Mhm. tondũ ũrĩa tũreka atumia Mekuo. nĩguo mareka Nĩguo Mekuo. yes Mm.

Good. Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ mũrũme eh, eĩtĩkĩre nĩ harĩa oka akacinwo nĩ ini wega nĩ mũtũrire mũndũ mũrũme atarĩ arahutio eh, mũndũ mũrũme atarĩ- eh, eh, mũndũ mũrũme atarĩ aroka agacinwo nĩ ini wega akiri iga- igacoka factory reset, eh. mũndũ mũrũme ndakoragwo akĩmenya responsibility yake nĩ ĩrĩkũ na nĩho rĩu ũkoraga tũgĩkorwo na mamis boy mamis boy nĩ mwana ũrereirwo maica mega maica ma gatumbĩ karĩa tũgũkiuga Mm. then ũngĩ kwĩ mwana ũngĩ ũca- ũciarĩirwo kũrĩa ngeto yes andũ acio nĩ andũ erĩ nĩ- nĩ character cigĩrĩ tofauti Mhm. mwana ũciarĩirwo kũrĩa ngeto ona na- ena mĩaka ikũmi Mhm. ũcoke ũ- ũ- ũgĩre mwana ũngĩ nake agĩca- agĩciarĩirwo na akarerwo mũciĩ mwega nĩguo ũmaige hamwe Yes. ũmathikĩrĩria makĩaria Mhm. eh, ũrĩa ũrereirwo ngeto akiri ciake nĩ ikoragwo ciĩ mature Yes. in such that no ari na mũ- mwana ũcio ũigue nĩ ta mũndũ mũgima ũrarĩ nake nake mwana ũrĩa ũrereirwo kũra rĩ eh, kwĩna tũmaũndũ tũingĩ mũno atigĩtie gũthoma so eh, ma, maũndũ marĩa mwana wa kahĩ ageragĩra kuma e mũnini hau nĩho atũmaga akorwo akĩdetermine from inside

mĩaka ĩrĩ rĩu muonie mawĩra mawĩra ma mũndũ mũrũme nĩ marĩkũ Yes. tiga kũgũrĩra mwana wa kahĩĩ ndori tondũ hau nĩho twakĩambirie kũhĩtia mwana wa kahĩĩ kĩgũrĩre gatege kĩhũrĩre gakari kĩgũrĩre eh, kĩ- ciĩtagwo kĩ taya twaki ũragũrĩra mwana wa kĩhĩĩ ndori ndori ndori yake Nĩagũrĩrwo Mwana wake mũcinga. nĩagũrĩrwo mũcinga Nĩagũrĩrwo nĩagũrĩrwo mũcinga. indo icio cia cia kũmũtua handĩko Mm, mm. kuma hau ũrĩa arakũra ũgathiĩ ũkĩmũcenjagĩria tũmaũndũ tũrĩa areka another thing as mwana wa kahĩĩ nĩ wamonirie atĩrĩrĩ No rĩu nja gũtiumaga ũgatuĩka ũtukũ gũthiĩ hau rĩ, Eh, nĩ ũndũ wa aciari a rika rĩrĩ Mhm. eh, ona wakaronjio ho rĩ Mhm. nĩ ikio tondũ nani kĩrĩ na CPC Eh. rĩ mwana ũyũ nĩoka na akwĩra atĩrĩrĩ mam Zunibaie Dorcas Chanda hena thĩna ũrĩkũ? Eh, hena thĩna Ehe. hena thĩna Tũtarĩrie nĩ- hena thĩna nĩ to- tondũ tani ndĩna mwana wa kairĩtu Mhm. na mwana wa kairĩtu the moment okanjĩtia ndori ya mũcinga Mhm. eh, nĩ ũkuona tondũ rĩu ũkĩgeria kũ balance kaũndũ kau nĩ agwĩtia ndori ya mũcinga yes no ke in future akĩhũthĩra mũcinga ũcio Tondũ no akorwo Eh, mũthigari. yeah, but

Eh, rĩu thini rĩuka tũkwarĩrie tondũ twĩ society ya nga nĩ ĩrachinja nga nĩ ĩreka so tũtigĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka atĩ kaũndũ karĩa gakwaria maũndũ mothe maũndũ mangĩ nĩ gũkemea tondũ hau nĩho ũrakora mwanake nĩ araumĩra na gũkũ nja example ũyũ ũrahũthĩra eh, mũndũ ũcio nĩ ũrona athiĩte wega no kaũndũ karĩa kawana arĩ onako arĩ onako kĩu karoka gagokĩra mũndũ ũcio wakora ndironire ũngĩ nĩ mũini wa gospel na nĩ ngwaria mũndũ ũcio aina wega onakorwo ena ituko ciake agĩũka ningĩ rĩ nĩekĩra miniskirt magũrũ nĩ maraihu maigana ma ndoiga nĩekĩra miniskirt mũndũ ũcio rĩ ena ciana ena mwana wa kahĩ to mwana wa kahĩ rĩ nĩaramwona ĩratuĩka ta trend ya socialite a Kenyans ũmwe nĩekĩra kamithi ũmũthĩ ũcio ũngĩ ena pam rũciũ ũcio ũngĩ nĩehaka nĩ ma lipstick nĩekĩra

thĩinĩ wa page ya Wega TV thĩinĩ wa account ya Wakaronji na thĩinĩ wa page ya Wakaronji JC nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria na tũkorwo tũkĩmenya maũndũ maingĩ marĩa twagĩrĩire gũkorwo twĩ namo rĩrĩa tũrarera boy child nĩ tũgũcokereria